okay guys so hi le ka part two laha hi le ka part two so ni mi komba swona ka real market so guys eh, na ta mi komba ku ri demand zone na order eh, block ya wena u yimaka ka njhani guys so guys ma swi vona ku ku humelela yani laha so eh, ni mi byerile ku u ta vona market ya henhla u vuya u ya masayitini yana so hi vona strong push so demand zone ya hina hi leyi and then market u gcine u endla u ya henhla so u vuya and then u ya henhla so ni mi byele ku loko hi maka structure hina structure hi xi maka so loko makete wu vuya endheni yo henhla and then u fanele u dlaya yini point leli u gama u tala ka yini ka demand or ka ka demand ya wena or ka order block and then u teka makete ya henhla so na swi tiva ku vanhu va vanyingi va ta va lahlekile because va maka point leli va ku hi yona e demand zone ya vona so va expect ku market loko vuya va lava ku xava and then loko va xava la market is just maybe ya henhla ku gama ya hansi ku tala ka di ka demand ya hina ya straight and then market wu gama endlani wu ya henhla so wa bayiziseka a nga swi twisisi ku kahlekahle ku humelela yini loko ni xava market wa xavisa loko ni xavisa market wa xava ayi leswa forex is, is scam so wa tshika so guys hina hi maka so so na swi vona swa ku okay there was injection la uh, big banks vanhu lava va va va nga na timali va endleni va xavile ka point leli so wa swi vona ku ni mi byele ku fane ku va na magap so wa vona a a khandle leli lexi a ntambu xa khandle leli na lexi a swi hlangananga la so this is another gap leyi a hi vulavula hi yona na laha wa swi vona swa ku na ti-gap so swa tikomba ku laha there was a strong push so vanhu va vanyingi va endla yini va maka this one va ku okay this one is a, a demand so hina hi maka ku leyiwani i smart money tra, uh, trap so leyi i trap leyi i trap so ya swi tiva swa ku this is inducement so hina loko hi maka hi maka swa ku leyi i xixi leyi hi maka swa ku okay leyi i xixi because ya swi tiva ku okay big banks va endla yini va tata va ta dla point leli and then va henhla so hina loko hi maka demand zone ya wena u teka the lowest part and then u teka na parta leyi ya le henhla leyi and then u ya tlhelo so u ta maka swa ku okay this is my what this is my demand zone so loko u maka yini eh, fair value gap ya eh, order block ya wena u ta maka khandzelela gama ni ni mi byele ku eh, order block khandzelela gamu before market u duvuka u ya henhla so u ta maka u okay this is my what this is my eh, order block so loko li order block ya wena lexi fanele xi endla you just eh, seta eh, limit ya wena so u nga swi tiki seta limit u ta ta komba ku ri setiwa njhani limit swa ku veka swa ku loko makete u fika la a ni ngheni and then u ya na mina henhla so and then ni mi byelele ku xin'wana xa kona fane appoint leri a li endlani li breaker structure i hope mi swi yingiselile guys fane endlani breaker structure so leyi i smart money trap vanhu va vanyingi lava dyondzaka e-smc loko a fika a tibyela ku kun'wana na kun'wana i demand kun'wana na kun'wana i order block futhi va make this na swi tiva ku va vanyingi va va va make khandlele a ni vona va tive swa ka i khandlela gam so va make khandlele kasi leyi it's i trap le hi vitana smart money trap so i order block ya trap leyi demand ya kona ya henhla hina hi setela so mo hi vona ku market u ta gama u endla yini so ma vona ku yi va yi nghenile and then market wu khuphuka wu khuphuka wu khuphuka market wu khuphuka and then hi teka eh, take profit ya hina so i hope mi swi vonile guys i hope mi swi vonile so ku seta demand ya wena u seta na order block and then u seta limit ku okay ni ta market u ta fika u jika laha and then u ya henhla so ma va vona vanhu lava va nga dyiwa laha va vanyingi va te yini va fike va seta va ka hayi makete u ta fika u jika laha so va veke tilimiti ta vona va ka hayi va veka ku okay makete u ta fika laha henhla and then stop loss xa vona va va xi vekanyana laha hansi so wa swi vona ku va fike va dliwa va fike va dliwa na lava va nga vekela ka demand leyi va fike va dliwa hina hi veke ka demand leya straight a swi ta swa ku vanhu hinkwavo lava nga faka leswaku va dliwile so wa swi vona swa ku makete wu endla yini guys this thing fanele swi twisisa kuti so makete wu ehlile u gama ya henhlanyana so a ni va nghenile va byela swa ku a makete ya henhla u gama endleni u vadla and then u phusha so this swa tikomba swa ku wa vona ku vo dliwa vanhu lapela swi endliwe hi mavomu swi leswi swi endle hi mavomu big banks va swi tiva ku vanhu va vanyingi va va va veke mali la remember guys for market ku u ya henhla kumbe hansi fanele ku va na mixavi na mixavisi so vanhu lava va nga endletela laha va swi tiva swa ku okay big banks va endla yini va teka mali ya vona va gama se va henhla so swi lava swi twisisa ku ti-bank banks ti-trader kanjani guys so ni ta mi komba example ya vumbirhi okay guys hi ne example ya vumbirhi so example ya vumbirhi guys yi hambanile na letin'wana so a ni la ta ni endle hi mavoni because wa li vona khandle leli khandle leli wa li vona ku lehe njhani so loko khandlele leyi so guys u maka hinkwalo khandlele leyi maka khandlele leyi hinkwalo and then u expecte ku rini market u vuya la ka swikwenda percent but loko u nga mbuyanga u nghena laha and then u ya sayitini market and then u vona ku so ya henhla so lexi u xi endlaku guys so ma wu vona market ku endleni u gcine u ya masayitini and then u gcina se u ya henhla so loko market ya henhla so guys swi lava u langutisa ku okay a khandzela gam before market u ta u ta dlaya point leli hi hi hi leyi kusukisela so la hansi so ma swi vona ku eh kusukisela la ku ta fika la so this is our small demand so i demand ya hina ya yitsongo leyo and then khandlelela la gam before so ma ri vona ku hi leli this is our order block so loko ri so u seta limit ya wena and then u ta seta limit ya wena and then stop loss xa wena u ta xi veka just hansi ka demand lana and then expecte ku rini expecte ku market u ta ta dlaya yini a point leli so mo ni mi endlela swona u ta kota swi vona so hi ve na push liyana and then wa vona ku hi ve na market wu ya le hansi and then ha sungula hi vona market ya u sungula ku ya henhla and then u breake this point so hi expect ku market wu ya le hansi and then u u va u ya le henhla so this is our demand zone order block and then ma ku vona laha swa ku na gap laha wa vona swa ku na gap ku sukusela ka point leli until laha ti hlangani so this is our fair value gap so swa tikomba ku market fane endlani u vuya u ta pfala gap le and then u va u ya henhla so guys ma swi vona ku swilo leswi swa fana i nchumu lexi nga ku byela hi swona market fane ya henhla u vuya and then expecta ku market ya u ya hansi so okay mo hi vona guys ku ku gcine ku humelela yini so mabona ku makete ugcine ungena lana and then makete ufamba uya henhla guys so yeah guys uh, this is how we mark our demand zone order block fair value gap and then expecta ku makete ya henhla so guys masivona ku laha ka video leyi ni swi hlanganisa hinkwaswo i xixa yi one market u ya henhla u ya hansi ni mi byele ku market u famba so and then expect ku market u ya henhla so la fanele ku va na yini demand zone ya hina eh, order block ya hina fair value gap ya hina la ka point leli so market u ta vuya and then u ya henhla so guys i xi xa one so ma swi vona hi leswi guys ni laha u swi vona kahle market hi lowu laha u ya henhla and then u vuya and then u ya henhla simple guys swi lava swi twisisa ku market u famba so market u famba so guys u famba so market so swi lava swi twisisa ku mabangi ma endla yini guys so ni endle hi mavomi eh, eh, example leyi ya vumbirhi because kama un'wana u kuma swa ku a ni la munhu a ni vutisaka hi bibaka manje wa yi khandleleli loko li li likulu so endla nje u maka hinkwalo guys u maka hinkwalo but u nga expect ku market u ta vuya la ka 50 percent ni mi byeli ku sometimes u thashalana and then u ya endla a swi bohi ku market u vuya la ka 50 percent sometimes market wa yehla u tala hansi and then u ya so wena swi lava u tshama u chekile so ma swi vona ku since market u tela ka point leyi u nghenela ka ka timandle so ma vona ku u ya henhla u gcine handle u gcine u ya henhla u gcine hansi so ma vona ku market a wu ya kwini emasayitini and ni mi byele ku loko market u ya emasayitini swi lava u relax until u za u vona market u huma so loko u za u vona ku u dlaya point leli so wa swi twa swa ku okay market swi lava u vuya and then u so swi lava u va ready u maka demand zone ya wena eh, order block ya wena and then u swi ta swa ka market se manje so ya henhla hi ntamu so ende wa vona la ka point leswaku u endleni u fambe hi ntama u fambanga hi tisayi u vhele u famba nje swi tikomba ku ya henhla so ya guys i example ya vumbirhi leyi so wena pfula chat ya wena n'wana n'wana euro u s d u maka structure u maka demands eh, ta wena u practice guys u ta swi vona ku swi levisa u ta swi vona swi va simple